Hello shamwari dzangu and welcome to the Mama Shona show. Ini ndinonzi Mama Shona. Ini ndinonzi Baba Shona. Inini ndinonzi Tatenda. My name is Tendai. thank you my friends ava ndo vandinenge ndichifamba navo saka nhasi pano pamamashona sho toda kutamba tichinakirwa tichifara zvese tichiita handiti shamwari dzangu nhasi yeah. toda kudzidza izwi redu rekutanga rinoti amai amai ngatitei tese amai
amai ma i very good shamwari dzangu nhai tendai chimbotiudzawo kuti amai nechirungu tinoti kudii oh we say mother mother agona here uyu baba shona agona agona ndizvo chaizvo chaizvo ah, amai shona well done ngatimomberere maoko baba shona akagreeting akaka eh. aiwa tinofanirwa kufamba nako handiti regai ndikudzidzisei kuti tinoombera sei pababa shona and mama shona show tinoti one two one two tobva tanwa then we say ah, kuratidza kuti taguta can you try it one more time
aiwa zvinofadza ndabva ndaguta zvemachokwadi baba shona orit izvezvi tatenda chimbotivakirawo kamutswara nezita rekuti amai eh, amai vangu vakanaka ah, well done tatenda kotendai
My mother is beautiful. Well Ko baba Shona chimutivakiraiwo ka mutswara nezwi rekuti amai. Amai, amai vangu vanoenda kuchechi. Well done baba Shona. Ko iwe shamwari yangu iri kumba chimbondivakirawo kamutswara nezwi rekuti amai. Handei? baba izvona shamwari dzedu idzi dzinogona idzi ngatidziombere nemaoko kaehe aiwa izvo tauda kuona mufananidzo ka wamai
Hmm, vakasunga dhuku zvakanaka tatenda
orit takuda kuenda pazwi redu rechipiri rinoti ba ba handei ba ba baba handiti tendai baba nechirungu tinoti kudii mm.
we say Father! Well done Tendai. Ko iwewe Tatenda, chimbotivakirawo ka mutswara nezwi rekuti baba.
Baba vangu ndinovada nemoyo wangu wese. Oh, wagona Ah, Tatenda. gona, Tatenda. Ko imi baba Shona, chitivakiraiwo ka mutswara nezwi rekuti baba. baba mm-hmm. mm, baba sona imonya ah! yeah!
aiwa magona baba sona izvezvi takuda kuona mufananidzo wababa tione
Chinzwai shamwari dzangu, ndakuda kukudzidzisai imwe izwi rokuti mwana. Mwana. Ngatiitei tese mwana. Ngatiitei futi mwana. Pane here angatiudza kuti tinoti kudini kana tichida kuti mwana nechirungu? Maishona, regai tinzwe kuti vanoti kudii tichida kuti mwana nechirungu. hmm? ah, vagona here ava aiwa vagona baba shona vagona vana vedu ava hmm, regai timbonzwa kuna tendai kana tatenda kuti tinoti kudini kana tida kuti mwana nechirungu wait, wait, I know. Eh, eh, eh. Baby.
well done aiwa agona kona agona ah, eh, good eh, so eh. tichida kuti mwana nechirungu tinoti baby mwana nechirungu baby nechirungu baby ko nechishona mwana chirungu baby chishona mwana ah, good wagona oh, chaizvo baba shona uh-huh.
ndine uh -huh. kasong kangu kadida kuti tidzidzire tichishandisa izwi iroro rekuti chii mwana oh. saka ini ndichati mwana mwana mwana imi mobva mati chi mama mama shona okay, okay.
ndichatanga mwana mwana mwana mama mama shona mwana mwana mwana mama mama shona mwana mwana mwana mama mama shona very good shamwari dzangu aiwa mama shona imi munobirira inini ndida kumboimbirwawo kunzi baba shona oh, ehe baba shona ehe, oh. ehe. ngatiitei shamwari dzangu mwana mwana mwana baba baba shona mwana mwana mwana baba baba shona ah, good magona
takuda kuenda pane rimwe izwi baba shona good izwi ratakuenda nderekuti sekuru sekuru ngatitetese sekuru again sekuru good pane angatiudzo tinoti kudini kana tichida kuti sekuru nechirungu regai tinzwe

Grandfather.
tinoti Grandfather.
kone chishona Sekuru.
chirungu Grandfather.
chishona Sekuru.
Ah, magona regai tikuombererei maoko Good. Tava kuda kuvaka mitsara tichishandisa izwi rekuti sekuru. Pane here anogona kuvaka mitsara achishandisa izwi rekuti sekuru? Regai tinzwe. Hmm, pane here mumwe angade kuwaka mutsara achishandisa izwi rekuti sekuru kana kuti grandfather
inini baba shona ndinogona kuvaka mutsara nezita rekuti sekuru Sekuru vangu vane makore makumi masere. Mm, mama Shona vagona. Ngativaomberere maoko.
Yay. Wait. I can also make a sentence with the word grandfather.
Okay.
My grandfather is kind. Oh, ah, so sweet. Manje, mm.
manje, manje, inini sekuru vangu vane makore mazana maviri.
200 tatenda. Eka.
Okay, samari dzangu. Tese tagona, ngatichionei mufananidzo wasekuru.
Eh, isusu kwedu sekuru vanonzi bambo. Bambo. Nga- Ngatiite tese bambo. Is it the same as sekuru? Eh, eh, it's the same as sekuru. But kwedu isusu sekuru vanonzi bambo futi. Bambo.
Eh.
Horaiti shamwari dzangu, ndinovimba kuti muri kunakidzwa uye muri kufadzwa nemazwi matsva atiri kudzidza panapa. Izwi redu ratakuda kudzidza rinotevera rinoti ambuya. Ambuya. Ngatitei tese ambuya. Very good. Ndiani Tendai Tatenda kana kuti Bashona ada kutiudzawo kuti ambuya vanonzi chii nechirungu?
Ano. Ehe. Taura hako Tendai. Grandmother.
Very good Tendai. Nechishona tinoti chii? Ambuya. Nechirungu grandmother.
Nechishona ambuya.
Nechirungu grandmother.
Very good. Ko ndiani ada kutovakirawo mutswara nezwi rekuti ambuya inini inini inini Alright, taura hako ambuya vangu vanokuya dovi rinonaka muporiji very good wagona iwewe tatenda ko tendai nechirungu

Panguva ino iyi takuda kuona mufananidzo waambuya. Ngationei. Right. Tadzidza izwi rekuti ambuya. Nechirungu tinoti grandmother. Ngatitei tese nechishona Ambuya.
Nechirungu?
Grandmother.
Very good. Right, shamwari dzangu. Panguva ino pane angaite here mubvunzo pane zvese zvatadzidza? Mm, mama Shona, inini ndinoda kuvhunza. Vhunza hako? tiri kumbodya nguvai because hai ndane nzara ini tatenda unongofunga chikafu asi wagona Nekuti wabva watipa rimwe izwi rekuti idya. Ah. Idya. Ngatite tese idya.
Nechirungu tinoti chii nhai Tendai? Eat.
Very good. Baba Shona agona here? Eh, eh, agona.
Saka baba Shona imi muchitiratidzai kuti kana munhu achidya anoita sei? Mm. Vashona vari kumbonyatsodyei chaizvo chaizvo. Banana. Ah, very good shamwari dzangu. Baba Shona vari kudya banana. banana. Kudya tinoti eat. Handiti? Eh. Nechirungu tinoti chi? Eat.
Nechishona?
Idya.
Very good. Ndoda- Ndoda kuumba mtsara.
Umba zvako tatenda. Idya michero kana uchida kuvaka muviri. Ah, very good Bona. tatenda. Kotendai nechirungu tivakirowo mutswara.
I eat porridge every morning. Well ah. done, well done my friends. Iko zvino tava kuda kuti tidzokorodze zvatadzidza. Tiri kuti idya nechishona. Ngatitei? Idya.
Tobva tati eat nechirungu. Ngatitei? Eat.
Idya neshona, eat nechirungu. Okay shamwari dzangu, takuenda pane mamwe mazwi manyowani, asi rekutanga randichakudzidzisai ndi ra ra ra ra. Ngatitetese ra ra. Ngatitetese ra ra.
Good.
Pane here angade kutiudze kuti rara nechirungu tinoti kudini? Hmm. Ah, vari kugona here ava mama shona aiwa vari kugona vari kugona mhm. regai tinzwe kuna tendai kana tatenda kuti rara nechirungu tinoti kudii We say sleep. Ah, sleep.
Rara. Rara. Sleep. Ndokuti nechishona rara chirungu Sleep.
chishona Rara.
chirungu Sleep.
chishona Rara.
good pane here ari kuda kuumba zvakare mumwe mutsara achishandisa sleep kana rara Inini, inini.
ehe Eh, nezuro ndakarara pasofa ah, good agona agona baba shona atiti ngatimuomberere maoko zvandakudzidzisai zviya good iko zvino taakuenda pane zwi redu riri pamberi rekuti inwa inwa ngatiite tese inwa ngatiite zvakare inwa good pane here angade kutiudza kuti inwa tinoti kudini nechirungu inwa nechirungu tinoti kudini anoda kutibatsira drink Ah, agona here mama shona aiwa agona ndizvozvo chaizvo ndizvozvo Eh, Ah, good hanzi inwa nechirungu tinoti Drink.
inwa Drink.
inwa Drink.
good now ndakudzidzisai kuti inwa nechirungu tinoti kudini taakuda kuumba mutsara tichishandisa izwi rekuti inwa inwa inini baba shona Ndinofarira kunwa maheu. Ah, vagona mama shona handiti good pane here mumwe angade kutibatsira kuti tinoumba sei mutsara une zuro rekuti inwa inini inini inwa mvura kana uchida kusimba ah, good tatenda agona ah, ko tinoumba sei mutsara tichishandisa izwi rechirungu rekuti drink mm, you can say i drink water every day ah, good handiti tese tagona asi ndisani ndakuombererai maoko ndoda kungokuudzai kuti tadzidza inwa tikati inwa anonzi chii nechirungu Drink.
ko nechishona Inwa.
good tikadzidza futi zvakare izwi rekuti ra ra handiti nechirungu tati tinoti kuti Sleep.
nechishona Rara.
chishona Rara.
chirungu Sleep.
good ngatiomberei maoko munhu wese agona handei tone
Alright shamwari dzangu, izvezvi takuda kudzidza izwi rekuti tamba. Tamba. Nechirungu nei baba Shona tinoti chii? Mm, kana tichida kuti tamba nechirungu tinoti mm, Ah, baba Shona havasi kuziva. Nhai Tendai, vabatsiro.
It's play! Agona ka uyu. Oh, ehe ehe ndizvozvo chaizvo baba Shona. Baba sikaka. Yes. All right, nechishona tinoti tamba nechirungu play ngatiti tese neshona tamba nechirungu play ndiani angada kutivakirawo mutsara nezwi rekuti tamba mm. Mm. e e taura hako tatenda e, mm, inini ndinofarira kutamba neshamwari dzangu well done tatenda kotendai nechirungu
I play with my friends every day. Well ah. done.
Ngatiombererei maoko. aiwa shamwari dzangu muri kugona muri ikoko kumba ikoko handiti saka isusu tadzidza kuti Tamba neChishona, play neChirungu. NeChishona tinoti chii? Tamba.
NeChirungu?
Play.
Very good shamwari dzangu. Izvi zvitakuda kudzidza rimwe izwi baba Shona rekuti hongu. Hongu. Handiti ngatitei tese? Hongu.
Ko nechirungu tinoti chii? Yes.
Ah, wagona iwe wete tinda yakangwarira wakachenjera chenjera handiti koinini mama shona taura hako tatenda ndakangwarawo hongu ndakangwara
aiwa wagona saka tadzidza kuti hongu handiti tadzidza kuti chii hongu ah, eh, mama shona eh. Eh, ini ndine rimwe futi randinoziwa rinofambidzana nahongu handiti kana tichida kubvuma chinhu tinoti hongu hongu kana tichida kuchiramba tinoti kwete saka izwi rinyowani randiinaro ndi kwete ngatitetese kwete yes asi handizivi kuti rinoreva kuti chii nechirungu inini ah.

Ende baba Shona vatibatsira kuti zvinhu zvakaita sei? Zvinofambidzana.
Very good. Alright shamwari dzangu. Ndinovimba kuti muri kufara, muri kunakidzwa, muri kudzidza zvakawanda tiri pano paMama Shona Show. Izvezvi tava kuda kudzidza kuti kana uchinge wapiwa chinhu nemunhu unopindura uchiti kudii. Hameno baba Shona mungada kutibatsirawo here ipapa? Mazvita mama Shona. Kana uchinge wapiwa chinhu nemunhu uchichitambira uchida kutenda unoti maita basa. Well done.
Handi muri kuona maomberero ari kuita baba Shona aya? Yes. Anoomberwa nevakomana. Asi kana vari vasikana vanoombera vachidai. Maita basa. Ngatiomberei tese baba Shona. Maita basa. Well done. Nechirungu nhai Tendai. Kana uchiti maita basa unoti chii?
Well done Tendai. Tinoti thank you kana tichinge tatambidzwa chinhu nemunhu mumaoko. Handiti? eye Pana angada here kutiumbira mutsara nezita rekuti maita basa? maita basa ne kapu yemukaka Wagona tatenda. Ko iwe tendai nechirungu uda kutiumbirawo here mutsara?
Thank you for the glass of milk. Very good. Wagona. Ko baba Shona
basa tipa mukana wekutaura
vashona vakangwarisa va- aiwa zvinotendwa orit iko zvino shamwari dzangu takuda kudzidza mamwe mazwi ekuti ndine urombo ndine urombo handiti ngatiitei tese tine urombo very good baba shona mazwi aya anombonyatsoshanda zvaita sei chaizvo chaizvo Huh? ndine urombo rinoshanda kana uchida kukumbira ruregerero kana kukumbira chinhu kune munhu asi kazhinji kana uchida kukumbira ruregerero aiwa magona baba shona hameno tine chirungu tendai ungada kutibatsira here
It's I'm sorry. very good very good tendai tatenda tivakirewo kamutsara nemazwi ekuti ndine urombo
ndine urombo handina nere muromo mamuona tatenda wenyu uya tatenda tatenda asi Ah. ndizvozvo hazvo agona agona todii tatenda
ndine urombo Ah. ndatadza kuita mtsara ndakaimba
very good wagona I hope shamwari dzangu muri kudzidza nekufarira chirongwa chino chamhama Shona Show. Handiti takumbopa baba Shona mukana. Good.
Shamwari dzangu muri kuteerera muchigona asi ndine mamwe mazwi matsva andinoda kukudzidzisai. Izwi redu, tatenda. Hatichaimbe.
ah, mamuchida kutimbe eh. okay zvakanaka kana muchida kuti timbe tida kuimba nziyo ine mazwi okuti maita basa ngatite tese maita basa handiti mhm. tichati tatenda atibatsire kutungamirira rwoyu isusu tichiita demonstration yemaoko handiti ndizvo mamashona good tatenda wotangisa song isu tichiratidza vamwe vedu kuti tinoombera tichiita sei

Thank you, thank you. Zvakwana, zvakwana, zvakwana, zvakwana, zvakwana. Ah, baba shona namai shona kuimba Aiwa, tinokundwa zvedu tatenda anogona good right so taakuendera mberi nekudzidza mamwe mazwi so izwi redu rekutanga randichakudzidzisai ndimu mukaka mukaka ngatiite tese mukaka zvakare mukaka good pane angatiudzawo kuti mukaka unoita basa rei kana kuti unoshandiswa chii mama shona mungatibatsire kuti mukaka unoshandiswa chii ini baba shona ndinoshandisa mukaka kubika makeke
handichazvinzwa shamwari dzangu mukaka unoshandiswa kubika makeke handiti asi pane angatiudzawo kuti mukaka unonzi kudini nechirungu That's easy. It's milk. Ah! Milk.
Milk, handiti? Mm-hmm. Saka tatodzidza isusu kuti mukaka nechirungu tinoti milk.
Tinoti milk.
Tinoti milk. Ah, good.
Right. Takuchida zvino kuumba mutsara tichishandisa izwi redu rekuti milk. Handiti? Milk, handiti? Mm-hmm. Ndiye nanga atibatsira. Ini, ini.
Mukaka. unovaka muviri ah, hanzi mukaka unovaka muviri handiti mm, mm, mm. mukaka unobatsira kuvaka muviri ko angaise nechirungu yes ah, ah, gona chaizvo handiti good